Time with the nature prophet. Patapata o, woyɛ bayifoɔ. Meyɛ bayifoɔ.
Ei, meyɛ bayifoɔ. Ɛyɛ me nana na ɛde saa tumi wei yɛ dɛn ɛde maa me. Ɛna me me nso, ansa me nana de saa adeɛ wei bɛma me no, ɛbɔ otia faa me de me kɔto nwuram 21 days. Mm.
Ɔdɔfo a ɔhwɛ me yɛ me w'akwaaba de ba dwumadi a yɛato ne din sɛ Time with the Nature Prophet so wɔ FNA TV. Dwumadi a yɛde brɛ wɔ abere ne abere nyinaa. Dwumadi a yɛ dwumadi a esua ɔbɔ adeɛ n'abɔdeɛ ho nneɛma, kwan a wɔfa so de asa yareɛ, de dwuma so, ayi sasa firi w'akyi, de ama w'adwuma ne wɔn nneɛma a wɔyɛ akɔ so. Na ɛnɛ dwumadi wei no, manya dɔkta baako a ɔfiri Agyapa Herbal and Spiritual Center. aba hanom a ɔne yɛn reba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Na ɛnnɛ dwumadie no, ɛbɛyɛ bom frɛtɛɛ, ampaeɛ a ɛbɛdwa. Me a medi dwumadie no mu kyeame no, me din a wonim dada no ara, ɛne Nature Prophet Asare pɛ na medi dwumadie no ho kyeame ɛnnɛ yi. Na me nua a ɔba no nso no, ɔde Odumankoma Nyankopɔn abue n'ani adom no adom a ɔno nso redi dwuma sononko. Enti nya berɛ na gye berɛ na hwɛ dwumadie wei, na yɛwie no dwumadie wei no a, wo ara nso wobɛhunu sɛ nneɛma bi a ahyɛ wo so akyɛ no, afiri wo so. Na mesrɛ wo adeɛ baako pɛ, wohwɛ dwumadie no sei a na wa subscribe to channel no de ama yɛn na Ɔdomankoma nso ahyira wo. Bohu sei a yɛde red atwerɛ subscribe agu hɔ nom, wo mia so a adɔma bi bell bi wɔ hɔ na wamia so na Ɔdomankoma Nyankoropɔn ahyira wo. Yetwa me ho aba, na meba a me ne Doctor abɛtwetwe nkɔmmɔ. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ aba. Nyame nhyira wo so wagye berɛ de atwɛn yɛ ame akɔ de aba. Medan me ho na me ne Doctor akɔ akɔtwe nkɔmmɔ na afei nso wo a wo hwɛ yɛ no nso no wayɛ nhyira na ɔdoma nkuma Nyankrompɔn ahyira wo. Meda wo ase sɛ wo subscribe yɛ na mpomɔɛ. ne baabi a wofiri agyafa te sɛ
yɛda yɛda yɛda ɔdoma nkoma nyankoropɔn ase ɛnɛ nso deɛ meda wase sɛ wapie ma yɛmfie ha no mu ɛnɛ yɛse biribiaa ba nti yɛntimi nkyia nti ɛne agye oburo goza matwe matwe wabrɛ matwe wabrɛ matwe wabrɛ oyɛ akoraa menyane nteɛ sɛ yɛse wokɔ kwayi mu Wofa Enubena a, wonam kwan so ba na magere po. Wa wohwɛ nneɛma a wɔde begugu hanom a na ayɛ sɛ efiri kwae mu a na ɛreba. Yɛma wakɔ aba. Ɛɛ, wo nkyia di kan fa ma atiefoɔ na afei yɛntoa dwumadie no so. Yoo, atiefoɔ, mekyerɛkyerɛ obi biara, baabi biara a wo a wotie me no, nkyia kɛseɛ nkɔ ma wo. Na aha yi a yɛwɔ yi, ɛnnɛ yɛ a me ne wo rekasa yi, ɛyɛ me Dɔkta Dɔkta Fatawu a meda Agyapa Herbal Centre ano no. me ne wo ba bɛtwetwe nkɔmmɔ. Nti edi kan no, mikyia obi biara. Na woba so a, anaasɛ wuhu yɛn video no wɔ Facebook a, bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ video no. Na wo nua bi a wɔrehwɛ me no, anaasɛ ɔyare no, anaasɛ ɔwɔ problem bi mu no, ɔno nso nyɛ dɛn? Nya bi nhwɛ na ahotɔ nyɛ ne dea. Yoo, na ɔno nso nya bi nhwɛ na ahotɔ nyɛ ne dea. Ɛɛ, Dwumadie no ahyɛ aseɛ ano no, yɛbɛkɔ no mirika rɔ. Na Dɔkta, agya, yɛka sɛ Dɔkta Fatawo koraa ɔno hwan? Sɛ yɛka sɛ Dɔkta Fatawo, Dɔkta Fatawo, wo a wonnim me anaasɛ wontee me nka no, ɛyɛ me a meteɛ yi. Me ara ne Dɔkta, Dɔkta Fatawo no a nkurɔfoɔ bɔ me din no, ɛyɛ me ara. Ɛɛ, yɛ wo dɔkta wɔ he? Na dɔkta kɔɔ sukuu wɔ he?
Dɔkta no a meyɛ no, mekɔɔ sukuu. But wei no nyɛ sukuu dɔkta, wei yɛ abibiduro, yɛ nananom dido no a wɔn hyɛ de si hɔ ma yɛ nom bi no, ɛno no ho dɔkta na me yɛ dɛn meyɛ.
Yoo, nti ma me bisa wo saa question wei sɛ, dɔkta, sɛ abibiduro no kɔ hyɛ obi nan ase ɛna wo sua ahaban teteɛ, wo nana bi na ɛde gyaa wo, suman bi na afa wo, motia na ade dwumadie no, anaa wo nan ara na wo wɔ wo nimdeɛ na ade tete ahaban no? Agya meda ase, Am sɛ woabisa me asɛm paa, na asɛm wei a wobisaa me no, mayɛ nnwuma pii. Na aduru adwuma yi a mede me ho awura mu anaasɛ meyɛ no, me nana na ɛde saa tumi wei ɛdɛ yi ɛhyɛɛ me nsa. Menkɔ obiara hɔ sɛ mekɔsua aduro. Menkɔ baabiara Ɛnna me nana no a ɔde saa adeɛ wei hyɛɛ me nsa no sisii a me ne wo kasa yi, wɔnte ase. Nyankopɔn mfa ne kra nsie baabi yie nyɛ dɛn ɛma me. Eti sɛ wobisa me a, ɛyɛ me nana na ɛde saa tumi wei yɛ dɛn ɛde maa me. Yo.
Ɛɛ, yɛne yɛka sɛ ahaban anaasɛ dutete o, wonni ani a wontumi ntete. Ɛmemisa wo, Dr. Fata o, woyɛ bayifoɔ? Meyɛ bayifoɔ.

Mehunu adeɛ paa. Me tu a me tu no, woyɛ abayifoɔ na sɛ wo tu a wo tu no wode sɛɛ nneɛma a, mehu a mɛka wo ahyɛ anaa mɛgu w'anim ase. Ah, ne nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ bayie no ɛnyɛ baako? Bayie nyɛ baako.
Ebi deɛ de di bɔne, ɛna yɛ nso a yɛde yɛ deɛ no yɛ papa no, wɔn a wɔde bayie no di bɔne no, wɔdɔɔso kyɛn yɛ a yɛde yɛ deɛ no yɛ dɛn? Ɛyɛ papa no. Ah, nti meyɛ, ka meyɛ ahu sɛ bayie ɛyɛ anaa ɛnyɛ? Bayie yɛ, me deɛ bayie yɛ ma me. Aa nti wo nana na wanya ne kra akyi kɔ na de bayie no maa wo anaase? Wɔno na de bayie maa me. Me nana no na kyɛɛ me bayie. Bayie no nso adeɛ a ɔde faa ɛso a ɔde kyɛɛ me no ɛyɛ wɔ me nko ara me tirim. Yeah.
Nti sɛsi a wobɛfiri akɔ no mepɛ bayie no bi a wobɛtumi ama me bi?
Wopɛ deɛ mɛma bi. Nti na kyɛ sɛ bayie no na ade te ahaban no? Ɛyɛ Ɛɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ adom akyɛdeɛ a ɔdoma nkoma de ama wo abue w'ani anaa ɛyɛ bayie? yɛwɔ bayie o. Aduro adwuma wei no woyɛ na bayie nka ho a Wontumi. Esiane sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a simple. Kyerɛ mu.
Deɛ nti a meka no, sɛ woyɛ abibiduro na sɛ wonni bayie a, tumi no a ɛtaa adeɛ no akyi no, ɛyɛ kwa. Na sɛ tumi biara nka ho a, ɛyɛ kwa. Ɛna meme nso, ansa me nana de saa adeɛ wei bɛma me no, ebi wote afaa me de me kɔto nwura mu 21 days. Yeah, 21 days. I'm so more money me no, or money me. Or more money no, or money me. 21 days. 21 days.
Timothy, I know my sedan one of them. Me dan wuram.
Ah, wuram sɛ dan wɔ wuram hɔ anaasɛ wuram. Forest mu na yɛde me akɔ. Enti me kura de me nim sɛ kuro bi yɛ dɛ ɛsan wɔ m'akyi. Ti wudi dɛn?

FBF, Saa dwumadie wei wonnya bi baabiara nhwɛ ntie nsɛm ahintasɛ yi agye sɛ FNA TV so na wobɛnya saa dwumadie wei ahwɛ. Enti mɛntim afidie no mfiri hɔ anaasɛ mɛn scroll nkɔ soro. Bɔ mmɔden na tra ase kyukuu, deɛ ɛsoso no afei na ɛreba. Doctor, nsɛm wɔ hɔ. Mɛhyɛ da apɛ mmerɛ a wode yɛbɛkɔ sunsum mu nko ara. But ɛnnɛ no woyɛ woyɛ sɛ woba abɛkyɛ adɔfoɔ adeɛ. Enti yɛhwɛ table yi so a,

Yeah Nti obi a wonnim prɛkɛsɛ sɛ wɔkɔto sɛ prɛkɛsɛ si hɔ a wei ɛyɛ prɛkɛsɛ Aha Nti prɛkɛsɛ nso ɛyɛ dɛn bepue ha? Bɔ yɛn nkyerɛmu na ka ho asɛm kyerɛ yɛn. Ah deɛ nti a prɛkɛsɛ mohu prɛkɛsɛ wɔ table kɛseɛ wei so ne sɛ prɛkɛsɛ di dwuma prɛkɛsɛ Prɛkɛsɛ ekuta tumi, prɛkɛsɛ ekuta tumi paa. Okay. Deɛ nti a wohu prɛkɛsɛ ɛnna awia ne sɛ, mepɛ sɛ mede prɛkɛsɛ wei kyerɛ adeɛ ma wo a wohwɛ me no, wokɔyɛ bi na ahotɔ ba. Sɛ woretie me a, baabi biara a wowɔ no, mese sɛ wohu video wei wɔ Facebook anaa baabi biara a wobɛhu video no, bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ video no. Yeah. Na prɛkɛsɛ ekuta me yi, wonya prɛkɛsɛ Ɛmono wei, wei yɛ nwowa yi. Ɛte pɛ prɛkɛsɛ deɛ a ɛyɛ mono. Ansa wowie a, wei yɛ prɛkɛsɛ n'ahaban. Prɛkɛsɛ haban ni. Ah, ne dua ara, ahaa. Dua no ankasa ni. Prɛkɛsɛ dua no, sei na ɛyɛ dɛ yi, ɛte. Obi a wapa a wo akyɛ, ha, wo ne wo kunu awale mfeɛ du. Dwane no nka ho. Prɛkɛsɛ adwane tuntum de nka ho. Dabi, dabi, tuntum no nka ho. tuntum no, ɛnka ho. Wo ne wo kunu morepa awoɔ a, wo ɔbaa no, bɔ mmɔden sɛ wobɛpɛ prɛkɛsɛ ne mono no na bubu n'ahaban no bi ka ho. Pɛ kukuo, mesrɛ wo, aduro no yɛnoa no dadesɛn mu. Pɛ kukuo, wopɛ kukuo a, bubu na fa yɛ dɛ, twa wei mu tu. Wobɛpɛ prɛkɛsɛ no mmienu sei na wakyɛ mu tu, ɛbɛyɛ four, na bubu n'ahaban no bi yɛ dɛn? Ɛka ho, fa hyɛ kukuo no mu na fa nsuo gu ho na noa, na nom. Yɛ nsa, fa nom. Nom no anɔpa, nom no awia, nom anwummerɛ. Mereka akyerɛ wo sɛ afe wei nkɔ n'awieeɛ na wo so ba hyɛ w'akyi na woadi adanseɛ na woahu tumi a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ ahaban mu. Ɔbaa no a ɔnwo no, Ae, ɛna yɛn hyɛ ma no na ɔnom. yɛn hyɛ ma no na ɔnom.
Wow.
Prɛkɛsɛ. Prɛkɛsɛ.

Sɛ woyɛ barima na wo mmarimasɛm wɔ fam wɔ mpa mu, wontumi nyɛ ma wo yere ani nnye. Sɛ wontumi mma wo yere ani nnye a, akɔnfoma ti kɔ, kɔtutu na hohoro ho.
Ɔmbubu anaa na ɔntu mene hini Tu mfra. ɛne ne hini no nyinaa yɛ mu. Yo. Tu ɛne ne hini no nyinaa na noa wɔ kukuom. Ma aduro no yɛnoa no dasɛn mu. Wonoa no dasɛn mu a, woasɛ aduro no.

Menim wɔn a mɛtumi ɛ, sɛ adeɛ a ɛbɛtumi abue laa no tom a, wɔn a wɔakyere wɔn no, wɔbɛdi ho adanseɛ.
Akɔmpem ti korɔ no. Akɔmpem ti korɔ no a.
Mede asa yale bebree. Wei yɛ mmɔbɔsoɔ.
Mae.
Dɔkta, yɛbɛto asɔfoɔ akyiri kwan ato dwa. Ɛɛ, atiefoɔ, sɛ wopɛ sɛ wohu baabi a me, Dɔkta Fatawu, mewɔ a, mewɔ Kumase boɔ ho. Woduru boɔ ho a, bisa sɛ wopɛ Agyapa Herbal Centre asoɛeɛ. Baabi biara a yɛwɔ no, akwadaa ketewa koraa bɛkyerɛ wo yɛn akyiri akwan.

Aane, saa namba no na wo frɛ me a wo bɛnya me ne me ayɛ dɛn? Namba no so gu so, namba no gu so retwa gu wɔ screen no ase, nti berɛ a wɔhwɛɛ yɛn nan no, Dɔkta Fatawo, ɔse ɔwɔ Kumasi boɔ ho, sɛ wo firi Accra na ɛreba, baabi a wo firi ba biara wo bɛtumi aba hɔ nom, sɛ wo firi Accra na ɛreba a, wo duru Anɔga junction asi, wo se wo pɛ boɔ ho car a, wɔn bɛfa wo, wo duru hɔ a frɛ namba no, yɛba abɛfa wo, wo firi Techiman, wo firi Wenchi, wo firi Sirim, Tamale, Bolga, Ouagadougou, Mali,

A broni frɛ no prostate anaa. Ah prostrate. Prostrate aha okay ɛnyɛ mo kurom kasa meka twi. Ae ae sɛ obɛma obɛma mu ahoma no ayɛ kɛseɛ. Wonya dunso mu yaw ɛma obɛma no ahono ayɛ kɛseɛ a kɔ tete gyama na haban no ɛntu aseɛ tete na haban no bi na noa na fa yɛ wo nsuo na nom mesɛ ɔnawɔtwe rɔba no a ɛda wo pipe wo ɛɛ wo bɛma no mu no yɛbɛyi rɔba no ma woadwonsɔ mede asa yareɛ bebree ɛnyɛ wei nko. Abia Gwanda committee
Man oh man, meka kyerɛ wo.
Prostate enlargement. Meka kyerɛ wo.
N'aduro ni. Wonua wei. Wei nko a. Womfa hwee mfra. Bibi anka ho. Na wanom. Ahan.
Na wɔtwe.
Na wɔtwe. Mesɔ one week. One week pɛ. Sɛ meka kyerɛ wo sɛ wo a wohwɛ me no, wonom aduro wei na sɛ asɛm a mekaeɛ no anaa wo bɛrima no a yɛde pipe atom no yɛayi a, na Facebook no bɛgu m'anim ase. Metoo challenge wow Esiane sɛ tumi yɛ dɛ wɔ ahaban mu Ahaban ɔdomankoma de tumi ayɛ dɛ ahyɛ mu Yeah saa na ɛte Aha Ɛno nti na dwumadie wei deɛ tie with the nature prophet Wonyɛ odihunufoɔ a wohunu nhaban biara ne tumi a Nyame de maa no a wontumi mfa nsa yareɛ Ɛno nti na mehyɛ wo sɛ Abere a bere nyinaa no, di akyi, Time with the Nature Prophet wɔ FNA TV so, FNA TV so, wɔ YouTube, wobɛnya yɛ wɔ hɔnom, Facebook, wobɛnya yɛ wɔ hɔnom, na afei wo nso no, woatena fie na w'ankasa woasa wo ho yareɛ wɔ abere a worehwɛ ɛyɛ Time with the Nature Prophet wɔ FNA TV so. Doctor, toa so, wei menim no, yɛfrɛ no tweta. Aye, ebi nso frɛ no Braneatuata. Braneatuata. Branee, ɛsi ɛsiane sɛ ne tuo no ɛnyɛ nanso ɛgyina branee gigiri yes ɛno nso ɛdi dwuma bɛyi ɛɛ branee tuo atɛn sɛ woyɛ ɔbaa wanyem wopɛ sɛ wokɔ wo a wowo ize anaasɛ wawoɔ no ɛyɛ simple a wobɛtu branee tuo atan no wobɛtete n'ahaban no ntu aseɛ tete ahaban no na fa menkonsom ɛɛ

Wei no bra ne yɛtu ata no ɛnni dodoɔ a wobɛyɛ dɛn? Wobɛtete. Ɛndeɛ deɛ wopɛ sɛ ɔte biara.
Deɛ wopɛ sɛ ɔte biara.
Ɛwɔ ne sɛ ɛbɛdɔɔso kakra.
Nyam fa ka wei no ho, nyam ne nyinaa bom. Nyam ne mesei no. Sa, nyam bom na sa bɛntoa mmienu. Wo sa bɛntoa no mmienu a, adeɛ a ɛdam yɛ akekaduro. Akekaduro pɛ na ɛdam. Ɔbaa no a ɔnyem no. Ɔbaa no a ɔnyem no. Ɔmpɔn.

Perquins, woduru dua no ase a, bɔ mpaeɛ srɛ Ɔdomankoma sɛ, Adeɛ wei na mepɛ sɛ mede dua wei yɛ dɛn? Kɔyɛ, na gyae coins no to dua no ase. Biribiara nni hɔ a yɛfa no kwa, ɛsiane sɛ mpanimfoɔ se, Pɛtɛɛ mu asase nna hɔ kwa. Nti wokuta coins, ada sɛ twenty pesos anaa ten pesos, wokɔte dua no ahaban no a, fɛto ahaban no ase ansa wobɛte a, woayɛ dɛn? Wate okay aka baako.
Wei no ɛyɛ ntɔmmɛ ntɔmmɛ ntɔmmɛ no am sɛ mekyerɛ wonya hu ntɔmmɛ no a yɛde sisi asase ano wokɔ asieyi a yɛde si nna so na ntɔmmɛ kuta tumi na wɔyɛ ntɔmmɛ yeah Wɔyɛ nsuo mu deɛ, gye wɔ nsuo mu ntɔmmɛ yɛ dɛn wɔ hɔ, ɛna ɛwɔ asase ɛɛ asase pɛsɛɛ so deɛ ntɔmmɛ. Na nsuo mu ntɔmmɛ no dwuma a ɛdi na mebɛkyerɛ wo no, ɛni. Kɔ nsuo no ho, bɛkɔ na sisi hɔ tete bi, na bɛtwitwa. Fa hyɛ no adeɛ wɔ nsuo bucket mu, wode bɛsi hɔ 21 days. Hwɛ, obi a bosom wɔ wo fie a mopɛ sɛ mopam saa so nwoma no firi hɔ no, Bosom asɛm na meka o, sunsum mu asɛm na meka o. Ɛ, woyɛ no anyɛ yie a, mese bɛgu m'anim ase. Me meka kyerɛ wo, wo a wɔhwɛ me no. Wotutu aduro no a, bɛtwitwa, fa gu rɔba mu na tae no nsuo 21 days. 21 days no so a, wo a wode nsuo no bi kɔ akɔpete fie hɔ no, fa nsuo no bi dwale. Wode dwale wie a, fa nkaeɛ kɔpete fie hɔ. Hɛ, tumi no, ɔno na ɔso ɔden sɛn. Bɛtu afiri fie hɔ ma mo ho atɔ mo. My oh man, my oh man, my oh man. The time with the nature prophet. Me a medi dwumadie no ho kyea me no medi ara ne nature prophet one. Eh, anaasɛ nature prophet asare. Me na medi dwumadie no ho kyea me nature prophet asare. Eh, dwumadie wei yɛ ana yɛnhyɛ nipa so. Na deɛ mɛka ne sɛ sɛ wakyerɛ biribi wɔ ha na sɛ wobɛyɛ na sɛ ɛntwe waso wonte aseɛ werɛ fi biribi wɔ ho a akwanya wɔ hɔ sɛ wofrɛ na ɔma wo ho akwankyerɛ. Nti namba no egu screen no so. wobɛtumi afa na wafrɛ number no na wa meeti ɛyɛ Doctor Fatawo ɛwɔ Agyapa Herbal Center na waboa wo ama wo nso ɛɛ deɛ ɛha obiara no akɔ na Doctor yɛn twa yɛn ho mmra na afei yɛn fa deɛ ɛwɔ hɔ ntoa so. Yɛn wɔn akwaaba de ba dwumadie no so yɛ kɔeɛ yasane aba Doctor yɛm sɛ yɛ brɛ no yɛ ayɛ be na aduru a wode bɛ kyerɛ no wa kyerɛ awie Doctor ma me bisa wo asɛm baako eh apart from sɛ wo kyerɛ nnuro sei mepɛ sɛ woyi yareɛ baako si hɔ nom a yɛ ba wasoɛ hɔ nom a wo te ne sɛ pipa hwɛ yareɛ baako a ne sɛ dene wɔ wiase ɛyɛ twerɛ eh mɛ ka kyerɛ sɛ

Doctor, yes, wo sa girrigi mu.
Aw, ɛyɛ simple. Na mamisa wo ho, yɛse ɛtwerɛ no, sɛ nipa no ɔtɔ gyam a wosa ɛnyɛ yie. Obi a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ obi a ɔyare twerɛ tɔ gyam a yɛsa no yareɛ a ɛnyɛ yie no, saa nipa no ɔnni aduro. Mm. Yes.
Nti watɔ gyam koraa bɛsa? Mese watɔ gyam, n'anim nyinaa asɛe, fa no bra, mɛhwɛ no yareɛ ma ne ho atɔ no.
Doctor fa number no to dwa. Wobɛtumi afrɛ me 0553. 0553. 69. 69. 39. 39. 19.
19.
Saa number wei na wofrɛ me a wobɛnya me Doctor Fatawu ɛne me adi nkɔmmɔ. Yo, saa number wei na wofrɛ Doctor Fatawu a wobɛnya no ɛne no adi nkɔmmɔ. Ɛɛ mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ ɛsa baabifoɔ saa na wodi adwene gye adwene da akyi nso a wobɛhwe asuo fraw. Na mmerɛ ni yɛafa dwumadie wei akɔyɛ sɛ ayi ase nkonnwa no wosɔre na obi retena so. Doctor, yɛda wo ase bebree ma wakɔ aba sɛ woba bɛsom adɔfoɔ. Na megye tom sɛ yɛbɛsan ahu w'anim biem, yɛbɛsan ahu w'anim biem. Wo last word a wode ma adɔfoɔ no woakyea nnipa bɛyɛ mmiɛnsa na afei wode w'akyiri kwan asan ato dwa na afei yɛasɔre dwumadie no so. Eh, me last word a mɛka akyerɛ mo a mohwɛ me no ne mo a motie yɛn no, sɛ wo yareɛ no ayɛ wo koranko, ayɛ wo asɛm, eh, nkurɔfoɔ agye wo sika adi, Mmoaba mu mu na frɛ me number anaa bra Agyapa Herbal Centre. Na ma nugu so a mekasa no, ɛnyɛ anisoɔ yareɛ nko ara na ɛyɛ dɛ yɛyɛ ho adwuma. Sɛ biribi na ahinta wɔ abrabɔ mu a, wode to amirika na bra. Ɛyɛ Herbal and Spiritual Centre. Ɛba sɛ yɛnhwɛ fam a, yɛbɛhwɛ fam. Yah, enti sɛ wutie me na adeɛ bi hyɛ wo so wontumi nyɛ ho hwee a, tu amirika bra Japan Herbal Centre asoɛeɛ na bɛgye ayarehwɛ na bɛgye yiedie Ɛsiane sɛ yɛwɔ ahaban a woyɛ adwuma a ɛnkɔ so a, yɛbɛkyerɛ wo ma wode ayɛ samina, adwale ama biribiara a woyɛ biara no ɛbɛkɔ so w'ano w'ano w'ano.
Yoo! Yɛda wo ase ɔdɔfoɔ a wonyaa berɛ hwɛɛ yɛn. Yɛkyia Agyapa Herbal and Spiritual Centre foɔ nyinaa, na yɛkyia ahwɛfoɔ bi a wɔhwɛ yɛn, eh, yɛn mpanimfoɔ, adiyifoɔ akɛseɛ, adwinsifoɔ akɛseɛ, mpanimfoɔ ahodoɔ nyinaa mɔbɔ yɛkyi dɔm nyinaa no, yɛde nkyia sononko firi Ɔdomankoma ne Otwedeampɔn hɔ de brɛ mo. Mekyia me mmɔfra. akyia me ho kani, ɔbaa yaawa pa bi, ɔhema, Sɔnɔ, akyia ɔba bi a ɔwɔ biara. Saa ara na ɛyɛ Adams Next Media College foɔ, asukuufoɔ ne mpanimfoɔ nyinaa, mekyia obi biara, crewfoɔ a ɛwɔ Fly TV foɔ, mekyia obi biara, saa ara na me ba Mummy nso mekyia ɔba bi a ɔwɔ biara. Nyame ɔnhyira obi biara sɛ ɔgye me de hwere yɛn. Kɔ so na di yɛn akyi. Deɛ ɛhia wɔ wo nkyɛn ne sɛ wobɛ subscribe atu channel no de ama yɛn. Woba so a na wa subscribe, wohu baabi a na wahyɛ video no de ama wo nua bi na wafrɛ. Namba no egu screen no so no bi no, na wo nso no, baabi a yɛwɔ biara no, wobɛkyerɛw yɛn akyiri kwan na woabɛgye mmoa. Ɔdomankoma bɔɔ adeɛ na ɔde tumi ahyɛ mu ama yɛn sɛ yɛmfa nnya ahotɔ. Enti mɛntena ase mma wo nkwa so ntwa, na mmom di akyi, na fahodie, ɔgyeɛ, ne nkɔsoɔ bɛyɛ wo dea. Wo a ɔhwɛ yɛn, meyi mpaeɛ yi apaeɛ